Bon bini na otro episodio di Mes Year Devotional. Awor nos maba tuma un tópiko sumamente spesial. Anto esaki ta spesial spesialmente pa hóbennan. Pero si bo no ta hóben, sinti bo mas ku bon bini pasobra mami ta sigur ku esaki lo yuda abo tambe. Pues promé ku nos bai den e tema akí, laga nos hasi un palabra di orashon. I nos ta resa, Nos Tata ta na shelu, Señor, nos Tata amoroso, bondadoso i bon, danki, o Señor, pa bo Sabat ku nos por sosegá riba dje i hala mas serka di bo, pa nos por konosé bo mas i mas, o Tata, i haña fortalesa ora ki e dia nan di prueba bini. Señor, miéntras ku nos ta bai den e tópiko, tópiko aki òf e tema aki, ta ku nos grandemente i guia nos, Señor, miéntras ku nos ta sigui. Ta mi orashon den nòmber di Kristu Hesus. Amèn. Nos promé promé bèrsikulo ta promé Juan kapítulo dos bèrsikulo diesinku te ku dieshete, i e ta bisa, No stima mundu, ni e kosnan ku tin den e mundu. Si un hende ta stima mundu, e amor di e Tata no ta den dje. Pasobra tur loke ku tin den e mundu, e deseo di karni i e deseo di wowo i e orguyo di bida no ta bin di e Tata, sino di e mundu. I e mundu ta pasa bai i su deseonan tambe, ma esun ku hasi e boluntat di Dios ta permanesé pa semper. Hóben, ta tempu pa nos lanta for di soño. Diabel ta purbando na destruí nos dor di destraí nos. E ta pone e pashonnan karnal, deseonan karnal, manera Promé Juan ta bisa, i tur e otro kosnan aki pa kita nos for di e fuente di bida kende ta Kristu Hesus. Si nos a wòrdu yamá pa ta fruta, e deseo kanalnan aki ta básikamente kap nos, kita nos for di e palu i stroba nos di krese i bira lokual ku Dios ta tin planiá pa nos ta, kual ta kosnan grandi, kosnan ku lo bendishoná nos pa asina nos lo bendishoná otronan tambe. P'esei mi ke bai ku boso den dos Timoteo kapítulo dos, vèrsikulo binti dos. Y e ta bisa, Awor hui, hobennan, hui pa e pasionnan di hubentud, y busca husticia, fe, amor y paz huntu cu esnan cu ta yama na Señor for di un corazon puro. Hui, shornan, hui. Zambra una bes cu bo cabecea e pasionnan aki nan ta garabo, entos solamente Cristo Jesus por saca bo for di dje. Wak. Nos tin un mandato especial. Anto esaki nos lawak un djis den e siguiente vers, pero nos tin un mandato especial, ok? Señor a duna nos cosnan impresionante, cosnan cu ya el a duna e otronan, pero cu el a destina pa nos. Anto, Señor ta, Señor gewoon sa con dificil hubentud ta, pasobra tin asina tanto cos cu nos para hasi, asina tanto distraccion, ta hopi hopi mas facil y Si bo ta bibando den un bida den un manera karnal, mas durshi pa biba na un manera ku no ta konforme Dios boluntat òf no konforme Beibel. Pero na final, e goso di tin Hesus anto e goso di mané ta aserka djente, tur e bendishonnan ke por duna bo ta surprasá tur tur kos. Anto esei ta lokal ku mi ke boso kòrda. Awor ki e deseonan karnal, awor ki e pashonnan karnal por ta masha durshi mes, pero na un final ta hopi desastroso. Anton, mi por bisa cu aki di experiencia pasobra mi, mi journey cu Jesús estaba echt, like, woo, all over the place. Mi tu nene opi terco, anton, mi taba ta sala cual cu ta bon, pero mi no taba ta haciele. Anton, e cone aleja mi for di Dios, anton, ora cu ma lanta for di soño, ma echt lanta na soño, na tempo pa mi por a get my life together, anton, ta cerca Jesús, pero, Nos no sa ta kuantu dia nos tin riba e mundu aki. Pues, tanten ku nos por, laga nos lanta for di soño ta hui for di e deseonan karnal aki, pasobra nan, nan, nan ta, nan ta, nan ta hopi tramposo. Èg, nan ta hopi tramposo. Anto, si bo no, si bo no lanta na tempu, Ya, ami no sa. Pero mi tin erg, mi tin erg miedu di koe. Mi tin erg miedu pasobra una mes ku una mes ku nos ripara kon precioso nos ta den disi dias, una mes ku nos ripara kuantu kuantu potensial nos tin, nos mes lo asombra. Diabel konosé nos balor, diabel konosé nos potensial. Esei ta ataká nos ku ta hóben asina asina tantu. Na mi lesa Promé Juan kapítulo dos vèrsíkulo dieskuater nansha mi ta bini bèk. So, Promé Juan kapítulo dos vèrsíkulo dieskuater ta bisa nos, Mi a skirbi boso tatanan, pasobra boso konosé Esun ku tabata for di prinsipio. Awor skucha bon, Mi a skirbi boso hóbennan, pasobra boso ta fuerte i e palabra di Dios ta pèrmanesé den boso, i boso a vense e malbado. Yo. Boso a vence e malvado. Bo sabe cu ta bisa ami? E a mira tambe como un profecia. Mi no sa precies den cua contexto tabata skibi, anto si un hende sa, please informa mi pasobra mi kier siña. Pero mi ta toma e como un profecia, boso a vence e malvado. Ta manera Dios cu probac den futuro a skibi e coaki pa nos den presente. E ta manera, ey Shannan, scucha mi bon. Mi sa cu e cos aki ta dificil. Mi sa cu e ta duro. Mi sa cu. E cosa trabahoso cu bosan ke haci locual cu tur otro hoben ta haci, bosan lo ke biba e bida aki, pero scucha mi bon, boso a vence e malvado, ok? Ora cu nos, ora cu nos tin Cristo Jesus na nos banda, ora cu nos haciel nos Salvador personal, ora cu nos bisa bosa aki cu Jesus, mi tin hopi gana di cos hende out, mesun cos cu tur hende ta haci, mi tin hopi gana di gosa di. Mi flor, e flor di mi juventud, manera tu nena ta hasi. Pero mi, mi, mi ta consciente cu na final e, esa aquí no ta biba mi camina mi ki llega. Ento, pesi ta importante me bosa di con bo ta bibando, pa kiko bo ta bibando. Paso si bo ta bibando con pa biba, ok fine, do your thing, pero ami sa cu mi ta bibando pa Pa mi ser a conoci cu Hesus na final, cara a cara, mi ta bibando pa ta un diferencia den otronan su bida, mi ta bibando pa mi no ke of lain pone asina aki, mi no ke biba un bida cu na final lo hurt mi mes. Anto, si Señor ta mi Creador, E sa precis con El a crea mi, E sa kico ta bon pa mi, E sa kico ta malo pa mi, pues dicon lo mi ke biba di un bida cu na final lo mi no tin probecho den dje? Anto, akinan mi kere yega, cu nos a vence e malvado. Señor a duna nos tur e tulsnan, tur e cosnan cu nos tin mester pa nos por vence. Anto bibando como cu tur hende ta biba, nos no por vence. Si bo ke resultadonan diferente, bo tin cu biba di un manera diferente. Jesús a biba di un manera diferente. Anto danki na dje, awe ami cu abo por tin salbacion. Danki na Su manera diferente, danki pasobra El a para pa Su principionan, nos por tin salbacion. Ami sa sigur ku komo kristian no mi ke imita Jesus mas tantu ku mi por. Sorry, mi ka bai distrae mi. Lo mi ke imita Jesus mas tantu ku mi por. Lo mi ke, lo mi ke, mi ta buskando pa ta mas serka di dje, mi ta buskando mas stima manera e, mi ta buskando pa biba den hustisia, fe, amor i pas, mesun kos ku e tabata biba, pasobra esei ta mi meta final. Anto e parti di pashonnan no ta nos tur tin e mesun pashon. Mi no sa si mi a bisa kon ki kau, pasobra mi no a ripitié video ki asina tantu. Pero un pashon pa ami por ta rabia lié, pa otronan por ta gaña. E echo ku pashon gañamentu ta ta eksistí no ta nifiká ku e ta afektá mi mesun tantu ku e ta afektá otronan. Pues sera he e Ariana sòri shon nan èk hopi sòri pero e ta bai kansá mi. Ok, si, mi tei, mi tei, mi tei bek, mi tei bek, mi tei bek, mi tei bek. Ok. um, e, e motivo, si pasion ganhamentu ta existi no ta nifica cu e ta bai afecta mi mesmo tanto que ta afecta otronan. Pisi bo timo sera, bo timo conoce bo mes. Kiko ta lo cual cu ta pone mi kai? Kiko diabel ta usa pa destrui mi? Kiko diabel ta distrahi mi cu ne pa destrui mi? Por exemplo, mientras cu bo ta ganhando ta imposible cu bo por glorifica Dios. Mieros ku mi ta rabia lia ta imposibel ku mi por glorifiká Dios. Anto si Dios ta yama nos pa ta ehèmpel p'e, bibando segun nos deseonan karnal, usando nos tempu na un mal manera, nos no por ta glorifikando Dios. Right? Anto, um, na mi djis bisa esaki mi bin trae den e siguiente vers, ku Ora ku nos ora ku nos disidí di biba diferente, ora ku nos disidí di no hasi kos ku tur hóben ta hasi, ora ku nos disidí di apartá tempu pa Dios, anto pasa tempu ku Dios, anto skrudiñá Su Palabra, hala mas serka di Dios, lo bai tin oposishon. Hende lo bini di tur banda bin bisa nos yen kos, ei, pruebanan lo bini no, manera áwaseru, no na kòrsou, manera áwaseru na enganá tur shòndenan, ta basá áwaseru no ta kambia nada na kòrsou. Pero, pero, e bon nobo ta ku Hesus mes lo ta ku nos. Pues ban lesa ku mi Jeremias kapítulo